Joël.
Kelly.
Hues du e Kierper oder bass du e Kierper? Hm.
Also ech weess, dat ech e Kierper sinn, mee dat ze soe fillt sech komesch un an et fillt sech éierlech gesot och zimmlech oft un, wéi wann ech einfach e Kierper hätt. A wéi ass dat bei dir? Jo, bei mir ass och béides wouer. Hänkt e bëssen dovunner of, a wéi engem Modus ech sinn. Heiansdo fillt et sech un, wéi wann mäi Gehir einfach géing mäi Kierper als Werkzeug benotzen. An heiansdo spieren ech, datt ech a mengem Kierper dra sinn an ech mäi Kierper sinn. An am Fong mäi Kierper iwwer déi meescht Saache bestëmmt. Woubäi dat stëmmt och erëm net. Mä dat sou direkt.

Wëllkomm bei Méi wéi Sex! Mir schwätzen haut iwwert de Body-Mind-Split. Du hues lo du hues lo guer net gesot dest Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper, wär dat Absicht? Nee, dat war keng Absicht. Mee lo lo wous de et sees, mee heescht all Mënsch mat engem Kierper, jiddereen huet e Kierper, ass dat net dann de Géigendeel vum soen, jiddereen ass e Kierper? Vläicht misste mer soe fir all Kierperen, fir all Mënschen als Kierperen, dat ass komplizéiert. Soit, op jidde Fall, mir schwätzen haut iwwert d'Kierper-Geescht-Trennung. Firwat? Mä well eis opgefall ass, datt dat en interessant Thema ass an der leschter Episod, wou ech, mengen ech, zweemol dann iwwer Fleeschrobotere geschwat hunn, déi een esou als Geescht steiert, an elo wou s du erëm gesot hues, Heinz, du hues dat Gefill, du bass e Geescht, deen de Kierper steiert, hat ech dat Bild erëm am Kapp. An et ass effektiv, jo, eppes, wat een Also mir op jiddefalls geet et oft esou, datt ech d'Gefill hunn, ech sinn e Geescht an ech steieren mäi Kierper, esou wéi wann dat esou e Roboter wier, an deem ee giff drasëtzen oder wou een iergendwou halt esou Befeeler giff ginn. An a Wierklechkeet, wéi s du elo schonn et och gesot hues, si mer jo eise Kierper an dat ass jo net wierklech trennbar. An dach hunn, huet een oft dat Gefill, an dach ass et och oft an der, an eiser Kultur esou, datt dat, getrennt ass an ech fannen dat ass e gutt Thema fir deem mol enker bëssen op de Grond ze goen.
Jo ech fannen och an leider muss ech der soen dass du dech als Fleeschroboter fills ass de Grond vun villen wäissen Männer vun den leschten oh soe mer mol 500 Joren, geet en e bësse méi wäit mee. Vläicht erënners de dech un den Descartes. Hutt der iwwer deen eppes geléiert an der Schoul?
Nee, ech hunn dat alles misse mer autodidaktesch bäibréngen, andeems ech Sophies Welt gelies hunn, vun engem Auteur, deen, mengen ech, och iergendwann enker e bëssen e komeschen Turn geholl huet, wéi esou vill Auteure vu Kannerbicher. Iergendwéi ass do Heiansdo de Wuerm dran, schéngt et. Mee wann ech et richteg verstan hunn, ass den Descartes ee Päiperlek geweecht, dee gedreemt huet, hie wier e Mënsch a sech dann ageriet huet, hien hätt ee Kierper. Ass et esou geweecht? Ech si mer net sécher, ob mer dee selwechte mengen, mee, oder ob mer dat selwecht vun deem gelies hunn. Vläicht hunn ech en och manner gutt gelies, well déi Saach mam Päiperlek, déi kënnt mer net méi bekannt vir. Mee dat ass den Dude, dee gesot huet, Cogito ergo sum, Ech denken, also sinn ech. Menge mer dee selwechten? Jo, jo, jo. Jo. Ech mengen, datt en iergendwéi do vun e gedreemt huet, e wier e Päiperlek an dann no drop komm ass, datt en, datt ee sech do Froe misst stellen, ob ee lo wierklech e Päiperlek wier oder just géif dreemen, et wier een e Mënsch, deen e Päiperlek wier, a wéi een dat da wéisst, datt een net e Päiperlek wier. Déi giff dreemen e wier e Mënsch. Dat huet en extrem beschäftegt, wéi ee mierkt, datt een e Mënsch ass a wéi ee mierkt, datt een effektiv wouer ass an do ass an existéiert. An hee sot, dat eenzegt wéi mer mierken ass andeems mer zweifelen, also denken, aka Denken ass dat Wichtegst an Denken ass dat, wat eis zu Mënsche mécht. An dat hu ganz vill aner Philosophen an deene leschte puer honnert Joer extrem gutt fonnt, déi Argumentatioun, verschiddener och net. Mä dat huet sech esou e bëssen duerchgesat a vun do kënnt quasi och déi Zweedeelung oder den Dualismus, nämlech datt een d'Rationalitéit, De Geescht, de Kapp, de Verstand, trennt vun dem Kierper, vun den Emotiounen, Gefiller, Erfarungen an der Welt. Also et ass e bëssen de Kapp, de Geescht an de ganze Rescht. An do weist sech och schonn, datt an deem Dualismus eng Zweedeelung dran ass, déi engersäits sech géigesäiteg ausschléisst an déi géigesätzt hunn eng Hierarchie. Déi eng Saach ass e bëssen Bësse besser wéi déi aner. An dat ass natierlech den, de Kapp, de Verstand. An all déi aner Saache sinn bëssen, bësse manner wäert an där Logik.
Jo, ech hu mech elo gefrot, ob dat net scho méi laang esou ass, beziehungsweis ob et an esou méi ale Reliounen, do gëtt et jo dann och oft schonn esou de Konzept vun enger Séil, déi dann vläicht wann een stierft, wann een da kee Kierper méi huet, an den Himmel kënnt oder an d'Hell kënnt, oder halt dann souguer an een nei Kierper gepflanzt gëtt, sou wiedergeburtméisseg, also ob et do déi Trennung och scho gëtt oder, also gouf et jo da sécher, mee ech froe mech ob et déi Wäertung och scho gouf oder ob een net einfach gesot huet, dat ass, dat engt ass dat engt an dat anert ass dat anert an et gëtt net wierklech eng Wäertung, mee ech mengen dat et. vill och mat där Angscht virun der eegener Stierflechkeet ze dinn huet, dat esou dat Konzept vun ok, et gëtt esou de Kierper an da gëtt et esou eng Séil oder e Geescht, dat dat opkomm ass iwwerhaapt am Denken. Also ech ka mer virstellen, dat dat schonn virum Descartes och schonn och schonn do war, mee ob et wierklech ëmmer esou déi Wäertung gouf, dat weess ech elo einfach net. Also ech mengen, et ass relativ komplex, wéi Leit dat zu verschiddenen Zäiten an an op ënnerschiddleche Plazen op der Welt wouergeholl hunn. Also et gëtt jo nëmmen, mir hunn zwar gesot, mir schwätzen iwwer de Body-Mind-Split, mee Body, Mind, Kierper, Geescht, do ass jo d'Séil nach guer net mat dran. Also et ginn och Konzepter, déi eng Dräideelung maachen oder och vläicht eng Véierdeelung. An ech denken awer schonn, datt virun allem an deene reliéisen, kathoulesch-reliéisen, Schrëften. De Kierper, wéi och ëmmer dat dann ënnerdeelt ass, ëmmer dat ass, wat esou e bësse béis ass oder och esou e bëssen ënnergeuerdnet. Also déi béis sexuell Triber, et muss een de Kierper kontrolléieren, Sexualitéit ass schiedlech an esou. Ech denken, dat ass schonn e zimlech laang en Deel vu sou eisem kulturelle Verständnis vu Kierper an ech denken dat ass och firwat sou Leit wéi den Descartes dann op säi Cogito ergo sum komm sinn oder firwat dat och gutt ukomm ass. Also natierlech muss een den Descartes och ëmmer sou an där Virderunn, deem ware jo och vill Saachen. Mee ech denken, ouni datt een elo déi ganz Detailer muss verstoe vläicht och, dass relativ séier kloer gëtt, wéi eng Systemer do sou bëssen, bëssen duerchkommen, nämlech engersäits Patriarchat, well, jo, ëmmer Fraen déi waren, déi dann emotional waren, kierperlech waren an esou weider an d'Männer ëmmer déi waren, déi sou rational, objektiv sinn, Verstand, Intelligenz. An dat weist sech natierlech esou an der Wëssenschaft, well do waren Fraen an net wäiss Männer ganz laang ausgeschloss. An och an eiser Bildung, also mir léiere jo hautzedaags nach mam Verstand. Also et muss een iergendeppes auswenneg léieren, iergendeppes verstoen, iergendeppes an et geet an der Bildung, an der Schoul net onbedéngt drëm, eppes fir Gefiller ze léieren. Well soss hätte mer zum Beispill d'sexuell Bildung als extrem wichtege Bestanddeel am Cours. wéi féiere mer gutt Bezéiunge, wéi gi mer gutt mat eisem Kierper ëm an esou weider. Also et ass ee quasi souwuel an der Wëssenschaft kuckt ee sou vun uewen op alles e méiglecht objektiv ass e bëssen déi Idee, mee och an der Bildung bass de guer net do mat dengem Kierper. Du dierfs net menstruéieren, du dierfs net iergendwéi Gefiller hunn, du solls méiglechst gutt funktionéieren. Also ech denken, datt dat e bëssen domat dran ass. Mhm. Ass de Geescht fir dech, oder sou wéi s du déi Trennung verstees, ass deen komplett ouni Emotiounen? Well ech huelen dat net sou sou wouer, wann ech drun denken, wéi ech a mengem Fleeschroboter sëtzen. Also dann ass éischter de Geescht deen, deen Gefiller och huet. Mee do ass da vläicht effektiv déi Tre-, wou een als éischt mierkt, dat déi Trennung, dat se guer net do ass, an dat dat Quatsch ass, ne, well eise Geescht och wann een elo willt dat iergendwéi identifizéieren, dee sëtzt jo an deem Kierper an déi Gefiller, déi entsti jo zum gréissten Deel op där selwechter Plaz wéi do, wou dee Geescht ass, wann een dat elo emol esou biologesch kuckt. Mee dat, wann ee esou déi Riedewendunge kuckt, ne, 't huet ee mer d'Häerz gebrach oder 't huet mer eppes op de Mo geschlo, dat huet jo dann oft esou, da ginn dann iergendwelch Organer ausserhalb vum Gehier, sou mat era gezunn an deen an deen Emotiounschaos. Also ass scho ganz spannend. Jo, ech hat elo nach guer net esou déi Emotiounen hat ech elo nach guer net esou do rausgerechent an där Betruechtung an ech fannen dat awer och wichteg fir ze bedenken. A wéi s du sees, jo, wann een emotional Bildung och giff mat an d'Schoul huelen, dann hätt mer vläicht ganz vill Problemer net oder mir missten, op d'mannst net esou vill Podcast-Episoden ophuelen. Dat wier zwar och e bësse schued. Dann hätte mer keen Job, jo. Jo, also ech fannen, et mierkt een, wéi soll ech soen, am eegene Kierper souwisou, datt esou déi, déi dualistesch Perspektiv, déi eis do vläicht d'Wëssenschaft wëll noleeën, datt et hei Positioune ginn, déi iergendwéi neutral an objektiv sinn, datt dat am eegene Liewen net esou, net esou richteg stëmmt oder esou. Mee déi Systemer bleiwe jo trotzdeem iergendwéi oprecht erhalen. Dat heescht, engersäits ass een esou eragebuer an déi Virstellung, dass et esou en analyteschen, rationalen Eppes gëtt, wat esou iwwert allem steet quasi an eisem Kapp an dann eben sou keng Ahnung déi ganz sou bëssen nach sou Kultur versus Natur an alles wat dann sou bëssen deem ënnerleeën ass souzesoen an nämlech de Kierper deen och sou bëssen sou wéi sou lästege Ballast ass well dann ass een iergendwéi krank an dann huet een iergendwéi Libeskummer an sou an ech fannen dat ass schonn och sou an där Bewäertung déi ech iwwert mech, mäin Body, Mind, Soul, wéi och ëmmer, iergendwéi hunn, dat fléisst schonn do an, an do muss ech schonn iergendwéi aktiv dergéint schaffen an och Saache liesen, wou ech mierken, esou, ah Moment, mee am Fong déi dualistesch Siicht stëmmt jo guer net. Also zum Beispill hunn ech D'Armes et Charmes gelies a leschter Zäit an Heinze seet dir och zum Daarm, dass dat ass wéi en zweet Gehir. Ja. An dat stëmmt wierklech, well dat si jo ultrakomplex Virgäng. An et gëtt elo grad esou mega vill Fuerschung gemaat, och zum Mikrobiom, wat een am Daarm huet, wat mécht, dass een en Immunsystem huet. An dat Mikrobiom an déi ganz Saachen am Daarm beaflossen och, wéi ee sech fillt. Zum Beispill, wann een eng Persoun huet, déi Depressiounen huet an deem säi Mikrobiom gëtt geschléckt vun enger anerer Persoun, da kritt déi och Depressiounen. An dat ass wierklech esou, ah jo, dat am Fong och eis Gefiller iergendwéi am Daarm mat dra sinn quasi. An also ech maachen oft och d'Erfarung vun esou enger Intuitioun, also datt et guer net esou richteg faassbar ass quasi a menger ieweschter Schaltzentral, mee dass mäi Kierper oder iergendwelch Deeler vu mengem Kierper eppes einfach wëssen. Also dass Wëssen net nëmmen esou dat Rationaalt, de rationale Verstand ass, mee Wësse vill méi breet gefächert ass a Wëssen och iergendwéi Fille mat eranhëlt. An ech hunn dat mega interessant fonnt, wat s du gesot hues, dass d'Emotioune bei dir och uewen am Kapp dra sinn an am Fong, jo, mir sinn éischter esou, net soen esou Denken, mee esou Denkfillen, oder? Well dat passéiert jo ëmmer gläichzäiteg. Jo, op jidde Fall. An anersäits, ne, heiansdo spiert een d'Saachen an der, an der décker Zéif, also ob wuertwiertlech oder am iwwerdroene Sënn. Dat, wat s du elo grad beschriwwen hues, dat, dat kennen ech och. An ech fannen dat mam Mikrobiom, ech hunn dat och schonn gelies an héieren an ech fannen dat och ganz interessant. Also och nach eng Kéier méi interessant, well, well dat ass jo net Also dat si jo ganz vill Bakterien am Fong, mat deenen een do eng Kolonie bilt oder en, en ja.
Also ne, si mer déi Bakterien och, sinn, gehéieren déi och zu mir? Denken déi mat mir, fillen déi mat mir oder sinn déi iergendwéi just so blinde Passagiere quasi a mengem Daarm? Dat ass am Fong schonn zimmlech faszinant. An esou wierklech kann een dat jo selwer net, net trennen vuneneen. Also et fillt sech jo alles ëmmer wéi e Ganzt un. Woubäi, fillt et sech dat? Well dat ass jo fir mech bëssen sou den, wann ech mer denken, okay, ech verstinn awer, datt een oft dee Body-Mind-Split erfuert, am Sënn vun et spiert een en, dann denken ech zum Beispill, wann ech dreemen, well Do hunn ech d'Gefill, ech sinn net a mengem Kierper. Dat ass fir mech meeschtens keng ganz kierperlech Erfarung, mee éischter iergendeng Rees, déi mäi Geescht ënner Gänsefüßchen da mécht an der Nuecht. An deen ass dann iergendwou an erlieft iergendwelch komesch Filmer. An et ass just ganz seelen, dat sech dat wéi eng kierperlech Erfarung ufillt, nämlech dann, wann een iergendwéi en Albdram huet oder wann ech en Albdram hunn an da sou aus deem eropschrecken, wuertwiertlech, a mech halt am ganze Kierper iergendwéi erféiert fillen, well do iergendeppes Grujeleges geschitt ass an deem Dram.
Dat ass eng interessant Fro tatsächlech. Do misst ee sech vläicht e bëssen an d'Dramfuerschung eraliesen, ob et sech wierklech nëmme sou ufillt, wéi wann een net am Kierper wier. Well also meng Vermutung ass, dass dat schonn och eng mega kierperlech Erfarung ass, well et kann ee jo nëmmen dreemen a bestëmmtene Schlofphasen oder et kann ee sech besonnesch gutt un en Dram erënneren a besonnesche Schlofphasen. an dann hast jo irgendwas mat de Gehirwellen die irgendwie anecht sinn an so men do kann ich mech net gut genug aus ja me also et gëtt jo och die rapid eye movements dann ja. dat si jo mengg och die phasen an denen den dreemt also dann bewegen sech souguer dan séier während man dreemen äh, dat heescht dat ass absolut eng kierperlech erfahrung das just äh, fir mech eben wo se sech net so ja. ufilt unbedingt ja, ja. Also ech hunn d'Gefill, dass ech mega vill emotional Erfarunge maache wärend dem Dreemen an och erwächen an dann esou nach esou an deene Gefiller dra sinn. Jee méi intensiv den Dram ass, desto méi hunn ech d'Gefill och mat mengem Kierper dobäi gewiescht ze sinn. An ech erwächen och schonn heiansdo esou esou schweessgebued an och wann ech mech dann net méi u mäin Dram erënneren, denke ech manner, wat wat ass geschitt? Also heiansdo erënnert sech och just mäi Kierper drun an net mäi Geescht. Ja, ja, dat kennen ech awer och, paradoxerweis. Also vläicht ass deen Dualismus awer guer net esou, och beim Dreemen net, elo wou s de et sees. Mee bon, vläicht wëlle mer deem Dualismus jo souwisou iergendwéi e bëssen entkommen an dee Body-Mind-Split e bëssen ophiewe fir eis An do hunn ech mech gefrot, wéi, wéi kënne mer eis da elo vläicht net virun der eegener Stierflechkeet retten, mee virun dem Body-Mind-Split retten? Hues de do iergendwelch gutt Rezepter, wéi ee kann den eegene Kierper an den eegene Geescht als Unitéit erfueren? Bah, vläicht mol sproochlech. Also ech elo déi ganzen Zäit, wou mer geschwat hunn, driwwer nogeduecht, dass mer dat jo am Fong, déi Idee och renforcéieren, andeem mer getrennt vu Kierper a vu Geescht schwätzen. Also vläicht brauch een esou e Wuert, wat zesummegesat ass, sou mäin Body-Mind, mäi Kierper-Geescht. Ech fannen et ëmmer mega schwéier, iwwer déi Saachen ze schwätzen, well et och ëmmer esou e bëssen esoteresch kléngt. Soubal een iergendwéi iwwer esou Verbindunge schwätzt, also ech hunn d'Gefill, jo, doduerch datt et nach keen esou gesellschaftlechen an och keen esou feministesche lénken Discours gëtt, deen dee méi grouss ass, deen do eng Sprooch fonnt huet, ass et heiansdo nach guer net esou einfach och doriwwer ze schwätzen. Mä ech fannen, schwätzen, Sprooch mécht halt, datt ee Saache besser begräife kann. Dowéinst, jo. Géing ech vläit iwwer mäi Body-Mind schwätzen.
Jo, ech fannen dat ee super Begrëff. Dat erënnert mech un u Raumzäit. Also dat ass jo dann d'Verbindung vu Raum an Zäit an der Physik. An do sinn och zwee Konzepter, déi getrennt geduecht gi sinn, unenee gebitzt ginn. Fannen ech ganz gutt, Body-Mind.
An du? Wéi kriss du dech dozou motivéiert, Kierper a Geescht als verstréckt wouer ze huelen, unzegesinn? Muss en sech motivéieren oder wat ass do, wat stécht do bei dir hannendrun? Also ech fannen et schonn schwiereg dat esou ëmmer esou ze denken, mee ech hunn d'Gefill dat et Erfarunge gëtt déi einfach esou Kierper, geeschtlech sinn, wou déi zwou Saache sech als eent ufillen a wou ech mech einfach fillen wéi ee Kierper. An dat si meeschtens Erfarunge fir mech, déi ech éischter als immens kierperlech giff bezeechnen. Dat ass elo vläicht e bësse paradox, mee Et ass awer esou, an ech fannen zum Beispill, dat eng vun deenen Aktivitéite par excellence Sex ass. Ween hätt et geduecht an engem Sex-Podcast? An ech muss do un ee Saz denken, dee mäi Partner viru Kuerzem gesot huet, deen ongeféier esou wär wéi, Ass Sex net dowéinst flott, well et e bëssen eekleg ass? Oder och dowéinst flott, well et e bëssen eekleg ass? Mir hu jo schonn enker iwwer déi eekleg a weird Kierpersaache geschwat. An ech hunn dat ganz interessant fonnt, dee Saz, well ech mengen, datt et stëmmt. Ech mengen, datt et net, also wann ee ganz cleane Sex hätt, Wann dat méiglech wier, da wier et warscheinlech net esou flott. Et ass einfach ëmmer e bëssen eekleg mat de Kierperen. An dat ass, mengen ech, och ee Grond, wisou mer deen Body-Mind-Split ëmmer erëm probéieren, well mer eis bësse probéieren esou ofzehiewe vun deem bësse méi, manner ästheteschen oder bëssen eeklegen, wat d'Kierperen nu mol esou u sech hunn. An duerfir ass, fannen ech, e gutt Rezept dogéint, géint dee Split, ass et einfach dat ze embracen, dat ze ëmäermelen an ze soen, ok, dann hunn ech elo eeklege kierperleche Sex a si mat mengem Geescht awer voll dobäi an da verschmëlzt alles mateneen an ech verschmëlze jo och e bësse mat där anerer Persoun an dat hëlleft witzegerweis, sech selwer als Unitéit wouer ze huelen. Ech hunn do wéini eng Rubrik dozou opgeholl, déi gutt derbäi passt, How to Orgasmus heescht se, wou ech aus dem Emily Nagoski sengem Buch kann mus jo erzielen, wéi verschidden Undeeler vun eisem Body-Mind matenee funktionéieren bei sexueller Loscht. Long story short ass et esou, dass je méi Undeeler vun eis beim Sex mat derbäi sinn, desto méi schéin a voller Plaiséier ass déi Erfarung. Dowéinst mécht et mega vill Sënn wat s de sees an ech erliewen dat op jidde Fall och esou. An eppes anescht wat mech motivéiert mäi Body Mind Split erauszefuerderen ass, dass ech verstanen hunn, dass an der Trennung dra stécht, dass Mënsche sech wëllen iwwert de Rescht vun der Natur an aner Speziessen erhiewen, well mir hunn de Geescht, dofir si mir eppes Besseres, mee och datt d'Mënschen duerch déi Trennung vum Body-Mind eng Hierarchie ënnerteneen hierstellen, a wäiss Männer, virun allem déi mat Suen a Bildung, stinn an deem Dualismus iergendwéi uewen, an op där anerer Säit stinn zum Beispill Fraen, rassifizéiert Persounen, Persoune mat Behënnerung, aarm Leit, an esou weider, déi Ënnergeuerdnet sinn, well se op verschidden Aart a Weisen mat Kierperlechkeet, Emotiounen, Natur an esou weider verbonne ginn, a behaapt gouf, si wéisste manner, si manner intelligent, manner intellektuell, ziviliséiert an esou weider. An esou sinn an där Trennung. Jo, kolonial, rassistesch, sexistesch, ableistesch, klassistesch, heteronormativ, you name it, Strukture verbonnen, déi domadder iergendwéi och legitiméiert ginn. An datt déi ganz dualistesch oder och binär, wéi och ëmmer ee se wëll nennen, Trennungen, wéi zum Beispill och Mann, Fra, Schwaarz, Wäiss, leider oft de Grond sinn, firwat Mënsche mat der Natur, mat anere Leit a mat sech selwer manner cool ëmginn. An ech mengen, et ass e bësse meng Motivatioun, fir och bei mir selwer Aarbecht ze maachen a meng Ëmwelt och anescht wouerzehuelen, vläicht och net esou vu mir getrennt wouerzehuelen. Also ech si sou eng Stadpersoun. A fréier hunn ech d'Natur och ëmmer ganz eeklech a schrecklech fonnt. Also ech hu missten dodran denken, wou s de iwwer Sex geschwat hues an dass, dass ee Sex och esou e bëssen eeklech fënnt. An dann hunn ech missten iwwer esou Käferen nodenken oder esou komesch Saachen, déi einfach d'Natur iergendwéi mécht. An dass ech do och esou deen Eekel verspieren an dass dat jo am Fong komplett bescheiert ass an gläichzäiteg total mënschlech. An ech mengen dat ass e bëssen. de Prozess, wou ech déi lescht Joren esou probéiert hunn, mäin Haass op de Baussesinn esou e bëssen, jo, ze hannerfroen an och ze mierken, wat schéin ass, wann ech zouloosse mech do esou ze verbonnen, wann iergendwéi Saache matenee verbonne sinn. Kuck, lo kléngt dat schonn erëm esou spirituell, mee bon, spirituell ass vläicht souwisou net esou schlecht, mee jo, heiansdo drift et dann esou. Ech wollt dech elo scho froen, heescht dat, dass de elo Beem ëmäermele gees? Ja, ma ja, kuck, et huet een direkt so déi esoteresch Biller am Kapp, oder? Mhm. Ähm, wann een so dodriwwer, dodriwwer schwätzt. Nee, also ech mengen, ech hu schon eng Kéier eemol a mengem Liewen e Bam zumindest laang ugepakt, well ech seng, seng Schuel mega schéi fonnt hunn. Déi war so mauve, glitzereg, sëlwer, sou. Ähm, Nee, mee ech mengen ech sinn einfach méi op ginn och déi Erfarunge mat mengem Kierper ze maachen an och zouzeloossen dass dat mech beréiert, souwuel kierperlech wéi emotional wéi och keng Ahnung séilesch, spirituell sou. An do komme mer erëm zréck zu de Strategien oder? An ech fannen do iwwert de Kierper géint de Body-Mind-Split ze goen ass am Fong eng mega gutt Idee, well de Kierper kënnt ëmmer e bëssen ze kuerz. an eiser Welt. Dat was du elo gesot hues, erausgoen an d'Natur, dat ass fir mech och schonn eppes wat een do ka maachen. An fir déi Leit déi wierklech d'Natur haassen, et muss een och net an d'Natur goen, also et kann een och an de Fitnesstudio goen oder sou. Fir mech ass dat e bëssen esou, leeft dat engersäits ënner ok, wéi kann ee säi Kierper akzeptéieren oder souguer gär hu léieren? An do hëlleft Beweegung an de Kierper spieren ganz sécher. An awer och, wéi kann ee fein si mat sengem Kierper? Well ech fannen, dat dat eben och do dozou gehéiert an dat sollt ee vläicht och net esou vuneneen trennen, dat akzeptéieren an dat fein sinn. Well wann ee fein mat sengem Kierper ass oder mat sech selwer ass, mee eben mat deenen, mat deenen Deeler, déi. mir virun allem als Kierper wouer huelen, dann ass et och méi einfach en ze akzeptéieren. An ech weess net wéi et dir gaangen ass, mee ech sinn, obwuel ech an Sportsveräiner war als Kand, esou duerch Schoulsport ugeekelt geweecht vu Sport, dat ech.
guer keng, laang Zäit guer keng Loscht hat, iergendeppes an déi Richtung ze maachen. An ech hu réischt virun e puer Joer wierklech ugefaange mat éischter klenge Schrëtt a probéiere erauszefanne wat, wat mir Spaass mécht. Eng vun deene Saachen, déi mir Spaass mécht, dat ass elo e bëssen de Klischee, wéi vill Leit an der Pandemie sinn ech wandere gaangen, hunn dat ugefaangen. Bon, ech si lo net iergendwéi zu engem Mënsch ginn, deen all Dag fuerchtbar vill Kilometer mécht, mee e bësse spadséiere goen probéieren ech schonn an dat ass an der Natur dann awer dacks méi flott wéi an enger Stad. Mee do fënnt jiddwereen sécher dat wat fir en gutt ass. Et kann een och sou Saache maachen wéi jogge goen, Vëlo fueren, schwammen ass och eng zimlech immens kierperlech Erfahrung a fir mech awer och ëmmer gläichzäiteg eng immens geeschteg Erfahrung. Also dat ass ganz interessant, dat fillt sech dann vläicht not onbedéngt ëmmer esou uneneen un, mee vläicht kann een dat awer zesumme fannen, well ee beim Schwamme jo ganz vill Zäit huet fir nozedenken, witzegerweis, mee je nodeem wéi intensiv dat ass, fënnt een da vläicht och méi den Dignitéit vum Kierper erëm. Soss hunn ech mer nach opgeschriwwen, jo de Klassiker ass mengen ech Yoga, mee et kann een och Saache mat Leit zesumme maachen. Dëschtennis spillen ass mengen ech vum Opwand hier relativ kleng. Et muss ee just halt eng Persoun fannen, déi mat engem Dëschtennis spillt an en Dësch. A soss wann ee wierklech Loscht drop huet, kann ee jo och Ekippesport maachen, also vill Leit motivéiert dat jo och. An ech menge wat awer och wichteg ass bei deene Saachen, ass einfach, datt een och Pausen aplangt an datt een och akzeptéiert, datt net ëmmer alles esou lineares Wachstum huet. Also wann ech elo ufänken an de Fitnesstudio ze goen an ech mierken am Ufank vill Fortschrëtter, da wäert dat iergendwann méi lues goen, well eeben de Kierper de Kierper ass an net eng Wachstumskurv aus iergendengem Ekonomiesbuch an duerfir ass, mengen ech, dat och sou déi eege Grenzen erkennen an och einfach mierken, wat ee ka maachen, wat engem Spaass mécht, dat Wichtegst dorunner fir mech.
Ech si leider och eng Persoun, déi. Als Kand e bëssen sou zum Sport gezwonge gouf an dowéinst ni sou wierklech Spaass drun hat. Dowéinst dinn ech mer och heiansdo schwéier mat Beweegung. Och do hëllef ech mer dann iergendwell Studien ze liesen, déi soen, wann s du 20 Minutten all Dag spadséiere gees, dann geet et der mental health méisseg esou an esou vill besser. Also zum Deel iwwerzeege mech dann esou Saachen, well wann ech da wierklech maachen, da fannen ech et meeschtens trotzdem schéin. Also dat ech fannen d'Iwwerwannung mécht et an ech fannen wat mir do hëlleft sinn och sou Routinnen. An ech fannen sou Routinnen gi mhm. mer och sou bëssen dem spirituellen Undeel vu mir. Ja. Äh, ginn dem se bëssen Appes. Also dass ech zum Beispiel all Moes, keng Ahnung, eng half Minutt meng Fënster opmannen aus der Fënster kucken oder dass ech wees all Donnechten äh, ginn ech an dem doten Sportskur Ähm ech maan zum Beispill eemol d'Woch sou Yin Yoga, dat ass sou ganz, dat ass weess de sou fir sou Leit déi sech net gäre beweegen, mee gären awer déi aner Saachen hunn ähm wou's de sou däi Kierper spiers an och sou bësse méi sou wéi soll ech soen vläicht an sou en Raschtmodus kënns entgéigen deem ganze Produktivitéitsmodus dee mer sou am Kapitalismus mussen hunn an ech fannen dat ass och schonn e Grond. firwat ech net a mäi Kierper kommen, well ech schonn och oft aus enger To-do-Lëscht bestinn, elo man ech dat an dann kënnt dat an dann hunn ech dee Rendez-vous an esou weider an dowéinst probéieren ech mer och anzeplangen mäin Kierper net ze vergiessen, nämlech dann als To-do ze hunn Kachen a Mëttesiessen an net einfach esou Mëttesiesse viru mengem Laptop während ech iergendeppes aneschtes maachen, mee wierklech mer och esou Zäit ze huelen, fir déi, fir mäi ganze Body-Mind iergendwéi ze nurturen. Oh, nurture, fuerchtbar. Ech soll schonn deen Influencer-Sprech hei, deen eise Podcast iwwerhëlt. Mäi Body-Mind ze nähren, ze fidderen. ja ze fidderen ernähren. ze ernähren ech fannen Ernährung awer och einfach en wichteg Thema an dem ganzen also dat fällt fir mech op jiddefalls ënner fein sinn mat sengem Kierper an dat kann ee lo opfaasse wéi ee wëll also et gëtt engersäits esou den den Niveau vun ëss de genuch also puer mol am Dag eng eng Molzecht dass de genuch Energie hues an och am beschten déi richteg Nährstoffer oder ausgewoge Saachen zu der hëls. Um, an dann ass eben d'Fro sou, wat ëss de? Well nieft deem rengen, okay, mäi Kierper brauch Energie, kann e jo dann och nach déi Saache mat den Nährstoffer an mat wat schmaacht mir an wat brauch ech kucken. An ech menge wat do einfach och ëmmer rëm fir mech op mannst, also ech sinn zwar e Mënsch, deen dee gäre kacht, mee heiansdo ginn et esou Phasen, wou et mer dann awer schwéier fält oder wou ech bëssen a sou engem, okay, et gëtt eng Kéier an der Woch Nuddele mat rouder Zooss, et gëtt eng Kéier an der Woch dat Lei, eng Kéier an der Woch dat do. An dann hues de bëssen esou däi Roulement an du hues esou deng véier, fënnef Standardgerichter, déi s de dauernd ofwiessels an iergendwann nervt dech dat. Duerfir ass mäin Tipp do ëmmer erëm nei Saachen auszeprobéieren. Kachbicher sinn oft eng gutt Quell fir Inspiratioun, mee et fënnt een natierlech och ganz vill Saachen online. Et kann ee sech och einfach mol bekache loosse vu Leit oder zesumme kachen an e bëssen esou driwwer schwätzen, wat schmaacht dir eigentlech oder wat mëss du. Dat ass erfarungsgemäss eppes, wouriwwer Leit sech immens gär austauschen, also wat se alles grad esou ausprobéieren a wat se gären iessen. An ech kann just recommandéieren do einfach verschidde Saachen auszeprobéieren, och wann een denkt esou, oh dat do ass elo mega den Influencer Truc. Also ech ginn iech ee Beispill, ech hunn virun, ah, gutt 6 Méint iergendwann ugefaangen mer esou Overnight Oats ze maachen an dat ass fir mech eppes wat mech effektiv dozou bruecht huet moies fréi beim Kaffi och eppes z'iessen, wat dann wierklech dozou gefouert huet dat ech mech besser gefillt hunn, dat ech och méi Energie hunn an net d'Gefill hat, ok ech lafen iergendwéi um Zännfleesch an elo muss ech och nach iergendwéi dee blöde Kierper do fidderen, mä dat huet mer Spaass gemeet. Dat sinn alles Saachen, déi ee ka léieren an ech mengen, datt Ernärung wierklech och wichteg ass fir d'Wuelbefannen a fir sech och gutt ze fillen am eegene Kierper. Ech weess, datt et do fir vill Leit och Hürde ginn an et schwiereg ass iwwer Eessen an Ernährung nozedenken. Mee ech mengen awer, dat dat et gutt ass fir driwwer nozedenken an dat et och gutt ass fir driwwer ze schwätzen an eventuell kann een natierlech och driwwer nodenken sech beroden ze loosse professionell. Do gëtt et jo och Méiglechkeeten.
Jo, et muss een eng gutt Balance fannen, net ze obsessiv ze ginn, well et kann ee sech mat deem Thema och iwwerbeschäftegen. Dat mierken ech wa mer, wann ech mer déi drëtt Doku iwwer d'Mikrobiom op Netflix ukucken, da muss ech alt et erëm eng Zäit si loossen. A propos Mikrobiom, Daat fënnt deng Overnight Oats iwwregens mega gudd, well Overnight Oats hu mega vill Ballaststoffer, déi di kleng Bakterien am Deckdaarm déck flott fannen. Mee komme mer lo zu anere Saachen, déi vläicht, hoffentlech, genau sou einfach sinn emzesetzen wéi Overnight Oats. Ech huele mer nämlech gären zwou Minutten am Dag Zäit fir mech ze strecken an ze stretchen. Daat hëlleft mer fir mech rem als Kierper ze fillen. Oder eng Minutt ootmen. Ech hu souguer eng Ootmungs-App, se heescht Langy, mat Ypsilon hannen, an déi deet och mega gutt. Déi erënnert mech all Dag drun kuerz ze ootmen. Ech maachen et net all Dag, mee wann, dann hëlleft et mer awer, wann ech mer déi Zäit huelen. D'selwecht mam Meditéieren, mee och do, éierlech gesot, packen ech et net all Dag, mer déi 10 Minutten ze huelen. Jo, an dat ass jo och ok. Also et geet jo drëm, déi Saachen ze fannen, déi fir dech funktionéieren an déi der gutt dinn. Mee ech denken, si mussen halt och fir dech funktionéieren. Also et bréngt halt och näischt, datt ze soen, jo ech giff gären dat an dat an dat man, an dann bass de rëm méi eng To-do-Lëscht wéi e Kierper.
Absolut, absolut. Jo, an et ass halt Also ech hu mech missen domadder offannen, dass halt vill Saachen a Phase passéieren an dass et Phase ginn, wou ech et packen ze meditéieren a Phase ginn, wou dat iwwerhaapt net geet an dass et am Fong ni, also dass sou, keng Anung, sech stabil a sech selwer fillen am Fong éischter heescht domadder ëmzegoen, dass stänneg alles sech verännert. Ugh.
Jo, mee Et ginn halt och einfach déi Cyclen an, an eisem Liewen. Also verschidde Prozesser heesche jo och esou. Mee ech denken, datt dat ganz, fir op ganz vill Saachen einfach esou zoutrëfft. An datt een, wann een dat léiert ze akzeptéieren oder léiert domadder ze schaffen, datt een dann méi frou ka sinn a sech besser a sengem Kierper spiere kann, sech besser als Kierper spiere kann.
An dat ass vläicht och E Beispill dofir, dass mer en Deel vun der Natur sinn, ne? Well d'Natur fonctionnéiert jo och a Cyclen, Dag, Nuecht, d'Joreszäiten, etc. Jo, genau. Joël, hues du nach aner Self-Care Tipps an Tricks, déi s de eis wëlls soen? Also ech hätt nach e bëssen eppes, dat ass vläicht elo en e grousst Faass fir fir esou wäit wéi mer schon an dëser Episode sinn, mee vläicht kënne mer na na kuerz e puer Minutten driwwer schwätzen, sou Saachen wéi een sech selwer als Kierper kann méi akzeptéieren an a gären hunn, wat elo net onbedéngt domadder ze dinn huet wéi vill dat een sech beweegt oder wat een a säi Kierper sou als Input gëtt, mee éischter sou wéi een op säi Kierper kuckt an. Natierlech steet do ëmmer esou ee risen Monolith vu gesellschaftleche Kierper, Biller, Normen, Schéinheetsidealer virun engem an et ass natierlech schwéier fir doriwwer ewech ze kommen an ech mengen och net fir jiddereen d'selwecht schwéier fir doriwwer ewech ze kommen, mee et ass einfach komplizéiert. Mee et kann een engersäits Leit déi ee gären hu froen fir Komplimenter ze kréien, dat hëlleft mir Heiansdo, heiansdo net. Heiansdo ass et e bësse sou, ok, dat fënns du gutt u mir, mee ech fannen dat selwer net esou gutt u mir. Dat ass dann éischter e bësse komesch. Mee et kann ee sech selwer soen, wat ee schéi fënnt. An et kann een, wat mir ganz oft hëlleft, ass Selfië maachen oder Soft Nudes maachen. An eeben Fotoe maachen, op deenen ech mech selwer gutt fannen. Do muss een natierlech dann dee Schratt och maache kënnen. Dat ass natierlech och net fir jiddereen ëmmer esou einfach, fir ze soen, ok, ech male eng Foto an da fannen ech mech gutt. Mee wann ee schonn e bësse weess, wéi een dat mécht a wéi ee, wat fir eng Pose ee vläicht maache kann, da kann dat eppes sinn, wat engem hëlleft. Ech hunn d'Wuert soft nudes net kannt. Ech huelen un, dass dat ass, wann ee plakeg ass, mee vläicht net esou ganz esou explizitt, oder? Jo, jo, sou ongeféier, oder? Also ech soen dat och fir Ënnerwäschfotoen, mee ech weess net, ob et der Definitioun wierklech entsprécht. Dat misste mer dann nokucken, mee sou definieren ech dat elo mol. Hues du nach Tipps, déi ee schnell ëmsetze kann oder déi ee ka probéieren? Also schnell ëmsetzbar Tipps hat ech elo nach op menger Lëscht stoen, sangen, wat natierlech och ënnerschiddlech schnell einfach schwéier ka sinn fir Leit, mä ech fannen Sangen ass esou eng Aart vu Selbstkontakt, also wou ech iergendwéi op eng Aart mat mir selwer an Kontakt kommen, mat mengem Body Mind an dat deet mega gutt einfach esou jo mech auszedrécken op eng aner Aart a Weis wéi schwätzen. Mir ass nach agefall dat fir verschidde Leit, net onbedéngt fir mech, mä ech menge fir vill aner Leit, danzen vill kann hëllefen, fir esou sech gutt ze fillen a sech och als Kierper ze fillen. Dat verbënnt e bësse sou déi Self-Love an dee sportlechen Deel, dee mer elo e bëssen erkläert hunn, erwähnt hunn. Jo, an ech fannen, dat huet och esou en, oder kann och esou e gemeinschaftlechen Undeel hunn. Also ech kenne dat, wann ech mat anere Leit zesumme sangen. An ech fannen, datt mat anere Leit zesummen eppes erliewen, léisst mech och als Body Mind fillen. Also dat bréngt mech an dat Gefill vun ech si bannendran net esou getrennt wéi mer bäibruecht ginn ass an ech sinn och no baussen net esou getrennt wéi mer vläit suggeréiert gëtt. Genau, also esou Erfarunge vu Verbonnenheet, an déi kënne jo mega ënnerschiddlech sinn. Also dat kann vun Gespréicher bis zu du gees an de Bësch an du fills dech iergendwéi do verbonnen. Oh Gott, kuck, kann ee scho wierklech, ech kommen, ech kommen nemme draus eraus. Ma ech giff iech dann einfach roden, jo, gitt spadséieren, gitt an de Bësch, lauschtert e Podcast wann dir der enzwuesch anescht wëllt spadséiere goen, danzt e bëssen, fillt iech als ee Kierper. An net als e Geescht, deen e Fleeschroboter steiert.
Jo, a wéi s du ëmmer sees, Joël, an ech fannen, dat gehéiert och zu der Body, Mind, Care, stay hydrated! Genau!
Bis geschwënn! Ciao!
How-to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How-to, Wéi kann ech e Kink-Event navigéieren? Ëmmer méi Persounen, jonk an al, traue sech, hir Fantasien auszeliewen. Et ginn och ëmmer méi Kink-Events oder Play-Partys, also Plazen, wou een aner Persounen treffe kann, déi och Loscht hunn, mateneen sexuell ze spillen, sech kennenzeléieren, zu der Community ze gehéieren an hir Fantasien Wierklechkeet ginn ze loossen. Mee wann een dëst nach ni gemaach huet, kann et schwéier sinn, den éischte Schrëtt an dës spannend, awer och tabuiséiert Welt ze maachen. Dës Rubrik soll hëllefen, dëse Schrëtt méi einfach ze maachen. Esou Events kënne Plaze sinn, wou ee Persounen informell trëfft, fir sech kennen ze léieren. Et kënnen och Workshops, Konferenzen oder Talks sinn, wou een eppes léiere kann. Et kënnen och Performances sinn, Shows oder Filmvirféierungen, wou et ëm de kulturellen Aspekt geet. Et kënne méi politesch Event sinn, wou et drëm geet fir Rechter ze kämpfen oder sech fir bestëmmten Zwecker anzesetzen. An da ginn et Plazen, wou een anerer trëfft fir ze danzen, ze feieren an ze spillen a sougenannte Play Spaces. Et ginn och Festivallen. Also Eventer, déi iwwert e puer Deeg ginn an wou verschidden Elementer gemëscht ginn, zum Beispill Workshops oder méi politesch Themen mat enger Playparty als Ofschloss. Wann s de virwëtzeg bass, awer nach net vill Erfahrung hues an och net vill Leit kenns, déi op Kink-Events ginn, sinn Socials oder Munchies eng Plaz fir sech erunzetaaschten. An de meeschte méi grousse Stied fannen Socials statt, also Stammdëscher oder soss Versammlungen, wou ee sech an engem Café oder soss enger neutraler Plaz treffe kann, fir Leit aus der Kink-Community kennenzeléieren. Meeschtens gëtt et do keen Dresscode, also et muss ee sech net extra undoen. Verschidde Kink oder Partyveranstalter organiséieren och sou Events. Dëst kann eng gutt Méiglechkeet sinn, fir ze kucke wéi d'Organisatore sinn, ob ee sech wuel fillt a fir Froe stellen ze kënnen. Et ginn och Socials, wou d'Leit spillen, also zum Beispill sech peitschen oder spanken, mee dëst ass natierlech op fräiwëlleger Basis. Wann s de no Partyen oder Kink-Events sichs, kanns de dech och froen, wourops s de Loscht häss a wat dech uschwätze géing. Wier et éischter een Event fir hetero Koppelen oder dach léiwer ee méi queeren Event, eppes wat exklusiv fir Lesben oder Schwule ass, eppes wat méi oder manner oppe fir net-binär oder trans Persounen ass? Eppes wat méi een industrielle Vibe huet oder dach eppes wat méi chic ass, also ee Maskebal oder een Event wou een owes Kleeder soll unhunn? Éischter eppes wou et ëm Clubbe geet oder ëm BDSM oder wou d'Leit sech treffen déi Swinger sinn? Verschidden Events hunn och ganz spezifesch Themen, wéi zum Beispill Fisting oder Pipi an do kann ee sech direkt scho froen, ob ee Loscht huet bei esou eppes matzemaachen. Et kann och interessant sinn erauszefannen, ob ee virum Event muss Member sinn a wat se maache fir Konsens an d'Sécherheet vun den Teilnehmer ze garantéieren, ob se un der Dier eng Selektioun maachen, ob et een Team gëtt wat een uschwätze kann, wann een Ënnerstëtzung brauch oder wéi wichteg d'Hygiène um Event ass. Wann s de dech fir een Event entscheet hues, ass et wichteg, der d'Reegelen duerchzeliesen an ze verstoen. Vill Events froen dës och nach eemol un der Dier, fir sécher ze goen, dass ee respektvoll ass a seng eegen an deenen aneren hir Grenzen anhält. Hei gëss de och gewuer, wat erlaabt ass a verbueden ass. Verschidden Events froen een zum Beispill, fir nichtert ze sinn, op aneren Events ass dat manner wichteg. Egal wéi wäerts de um Event vill plakeg Kierperdeeler gesinn oder Kierperen, déi an Latex oder soss Material gekleet sinn, déi d'Forme betounen. Dëst kann am Ufank iwwerfuerderend sinn an et ass ok, Pausen ze maachen oder heem ze goen, wann et ze vill gëtt. Verschidden Events hunn och Performances an deenen ee live méi oder manner kinky an explizit Saache gesäit. Och hei kann et sinn, dass de Saache gesäis, déi dech schocken, uneekelen, opreegen, untërnen, triggeren oder erstaunen. Du däerfs zu all Moment de Raum verloossen oder kuerz d'Aen zoumaachen. Sief der denge Grenzen an Erwaardunge bewosst An wat s de erliewe wëlls an wou deng Comfort Zone ophält an probéier dorop ze lauschteren. Generell ass et gutt entweder mat enger Persoun déi ee kennt an wou een op eneen oppasse kann, op een Event ze goen. Wann dëst net méiglech ass, ass et sënnvoll dono kënne mat engem iwwer d'Erfarung ze schwätzen an dës anzeuerdnen wann een dat bräicht. Op verschiddenen Events kënnen d'Leit och pushy sinn, also méi oder manner aggressiv probéieren een unzeschwätzen an zimmlech direkt ze froen ob ee Loscht op eppes bestëmmtes huet an se mat engem spille kënnen. Hei däerf een natierlech nee soen wann een et net zu 100 Prozent fillt an et soll een dat am beschten schonn virdrun üben. Et soll ee sech och drop gefaasst maachen, dass een net vill Privatsphär huet an et meeschtens ee Gruppesetting ass. Dat heescht net, dass jidderee mat jidderengem spillt, mee einfach, dass villes am nämmlechte Raum geschitt. Dëse Raum ass jee no Event méi oder manner däischter. Och soll een net mat der Erwaardung op esou een Event goen, ee fir ze spillen oder fir Sex ze fannen, besonnesch, wann et déi éischte Kéier ass, wou een op esou eppes geet. Vill éischter ass et, fir des Welt kennenzeléieren, nei Leit kennenzeléieren an eng beräicherend Erfarung ze hunn. Bei der nächster Rubrik gi mer méi op d'Reegelen an, op wéi an wat een undoe kann an wéi een een Playspace navigéiere kann. Mir ginn och op d'Aftercare an. Lauschter op dech a man näischt, wat de Kierper spéider bereie kéint.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook,